Ebi byagambwa Enid Mwesigye ori Chairperson wa Kiruhura District Women Council obu yaaba ari omugyenyi mukuru aha mukoro gw'okwijuka ekiro ky'abakundaine hamwe n'obugabe bw'omwana w'omwishiki ogwaba ahari Canon Biningwire omuri Rushere Kiruhura. Mureebe ngu mwarwanisa ekintu kya early marriages ninga okuhingira abaana bato. Aho nooba waita omwana waawe, aho nooba wamwitira future Aho nooba waita omunyeeto gw'ogwo mwana. Ogwo mwana w'omwishiki ou waiha omu ishomero aine emyaka ikumi n'ena, okamufosinga into marriage, marriage ei atateekateekire, obwo nooba waamwita. Mbwenu niinyenda kubagambira abazaire, abazaire ye teekateekyeho. oteekateekye aha famire yaawe, oteekateekye na nyentsya yaawe neeza kuba eta naaba abaana batashomire? Mbwenu. Omu bigambo bye, Gumisiriza Liliana ori purezidenti wa Mothers Union y'obureeberezi bwa North Ankole yaagira ngu okuhingira omwana yaaba akiri muto nooba waitira kimwe emyaka ye ey'omu nsi yoona. Omwana waawe kumwiha omu ishomero nainga shi tomushomeise okamukwata okamuhereza omushaija omwana atakumwenda nibatugambira aha ngu hariho eihwe ry'omuntu arikugira omu mutima mbwenu omuntu ogwo omutima gwe ogutashemereirwe orikukuratsa abandi amaisho ou waata omu ka yatakuza kubaasa eky'okubanza n'omwana ekyakabiri takwebaasa ekyakashatu tashemereirwe kandi omuntu wakuza kutaaha nawe n'omuntu, egyo ni commitment ei omuntu arikukora in life kugira ngu waashwerwa omushaija orikuza kutuura nawe ahabw'okuba ahagati aho kumukuzaara nihaba rwaba orutindo ruhango rw'okubakwatanisa kugira ngu nyenkyakare mugumizemu ahabw'oburungi bw'eka yaanyu. Mbwenu twaba nitushaba ahi Ruhanga arikureeba. okuhingira abaana bato, okugyema abaana bato kuza omu bushwere, ebizibu ebirimu ni bingi. Mbwenu murekye kuhingira abaana bato. Murekye abaana bato bashome, barigyemu abantu b'omugasho, batambire amaka gaabo kandi nabo barekye kwetenga. Aha mukoro nigwo gumwe, George Mugume owaabari omushomesa w'eizooba yaayoreka oku abantu Na munonga abakundaine bashemereire kuguma nibaza omu mishomo y'obushwere ahabw'okuba eki nikigariza busya amagara gaabo. Eky'erikuyamba munonga neegarura busya obushwere kandi egarika eimutsya obundi eijutsya abantu abo abarikunda oyaabo egarika booreka. obundi ahu yakuba yatandika kuhwa nka amaani egi refreshinga egigarira busya so emishomo egi ni mikuru munonga nokukira munonga omushomo gw'erizooba ogwa valentines day kyaba kikuru kwija abantu bashwereine bakashutama hamwe bakagamba aha bushwere bwabo bakaijutsya orugyendo rw'obushwere bwabo kandi bakagaruka bakareeba ni bintu ki ebi bakubaasa kukora obushwere bwabo kugarurwa busya mpamya n'ekintu kikuru ky'amaani munonga omu magara g'obushwere bw'abantu. Ori mukuru w'ekitongore kya Unfolding Peace and Happiness Foundation, Jovan Sibwambata, yaasiima abo boona abaayetaba omu mushomo ogu ogw'abakundaine ahabw'okuba eki nikiija kwongyera aha kwetegyereza kwabo kandi n'okukyendeeza aha mitwarize mibi omu bushwere. Okugyema, Abazaire kushanga nibagyema abaishiki kushwerwa, ashwerwa aza omu bushwere obu atakunzire, aha muheru n'ebi yaakorayo biba bitakurigamu. Kandi bwanyima oza kushanga oshanga obundi n'omwana w'omukazi yaazayo bamukiriize. Hariho baamugyema kandi hariho baamukiriza. Ku yaahikayo aha muheru ku yaahikayo kandi nabwo obushwere yaabuzamu atabukunzire. Twaba nitwenda ngu tureebe obutashemererwa nibureetwa ki? Hati ebyo nibyo twaba nitugyezemu ngu twehunduuze tumanye ekikubireeta nambwenu ninshemererwa abaashoma bo baamanya ekikubireeta kandi baaronda emihanda oku baakubaasa kubwihaho. Disiturikiti ya Kiruhura n'emwe ahari za disiturikiti omuri Burengyerwa Izooba ezirikukizayo kuhingira abaana bato otaireho n'emihondano y'omu maka. Amakuru aga gashakwa Job Kato